Бу инде безнең картайган гөмбәеме, Гөлия? Әйе. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, әйбәт!
Байлык. Нинди шәп гөмбәләр! Ничек үлән астында калган, әйеме? Кара әле.
Шәп. Әйдә әле.
Кисик әле.
Карагыз әле, күпме гөмбә! Нинди матур гөмбәләр! Моны шул көй ашарга була, а? Моны кызганыч алырга да шип-чиста. Шип-чиста үзләре. Моны шул көй ашарга була. Болар безне генә көтеп торганнар инде. Әхәт абый, без бүген нинди гөмбәләр җыйдык? Без бүген подряд
ашый торганнар. Ашый торганнар подряд җыйдык.
Опята, груздя, сараишка и ак гөмбә тарттык. Алып кайтабыз да хәзер. Яхшылап эшкәртәбез. Эшкәртәбез дә аннан утырып ашыйбыз. Яхшы, киттек. Киттек. Киттек. Нәзимә апау! Безнең эшне кабул итеп ал. Әнә кара әле, күп мөгембе җыйдык без. Шәпме? Ой, нинди матурлар, нинди күп.

Сабагын.
Кызлар күрсәм кызамын, Ның кулына сузамын, Кыз дигәнем катын булса, Кыр кара узамын.
Дөрес эшкәртеп ашасаң, гөмбә кан тамырларына холестерин утыруга комачаулый, ди. Шампиньоннар шикәр чиреннән дәва. Һәм иммунитетны ныгыта, ди. Ә әтәч гөмбәсе, лисичка, алар инде зарарлы бактерияләрне юкка чыгаруга сәләтле икән. Һәм шулай ук стенокардия, йөрәк авыруларыннан ак гөмбә ашаганнарын беләм. Нарат гөмбәсе, рыжик, алар инде туберкулезга аяк чала. Ә менә кәҗәнеке, ягъни сморчок диләр бит әле, ансы инде күз күремен яхшырта икән. Нәзимә апа, әз, без боларны маринадлыйбызмы, тозлыйбызмы, нишләтәбез бу гөмбәләрне? Кайнап тора торган суга тоз салам да, шунда бер ун минут кайнатып алам. Бөтен гөмбәләрне дә кайнатам, чөнки андагы начар бөҗәкләр дә шул вакытта юкка чыга. Шуңа күрә кайнатам һәрвакытта да гөмбәләрне. Аннан соң дуршлагка салып аны сөзәсең һәм сөзгәннән соң салкын су белән тиз генә юып алам да, аннан соң маринад ясыйбыз. Маринад ясаган вакытта бер килограмм гөмбә исәбеннән алына инде ул. Лавровый лист 2 не лавр яфрагын салам, 3 гвоздика салам, 3 кара борыч. Аннан соң маринадлаган вакытта уксуссыз булмый, Лимон кислотасыз булмый. Шуңа күрә һәрберсе алар үз пропорцияләрендә салып барыла. Ә Һәм тоз? шушы тозны, э, шушы бер килограмм исәмедә бер калак ярым гөмбәләрне салганнан соң, гөмбәнең өстендә 2-3 сантиметр биеклектә суы чыгып торырга тиеш, күмәргә тиеш. Һәм аннан соң э, маринадлаган вакытта тагын шул ук 30 минутка кадәр кайнатып алам. Стерилизовать ителгән банкаларга салам, урнаштырам инде. Һәм аннан соң пастеризовать итәм әле тагын. Карыйк әле, нәрсәләр булганын, Тукай районының атказанган кешеләре. Әхәт абый, ә бу нинди грамота сезгә бирелде? Оазис, бу бит Төркия түгелме соң? Әйе, Төркиядә инде без беренче урын алдык бит. Самый лучший парлары дип безгә грамота, почетный грамота бирделәр. Быел бардыгызмыни? Быел бардык. Нидә, май аенда бардык.

Унбиш минут ятабыз, аннан тагы чыгып йөгерәбез. Тиздән өлкәннәр көне. Шулай да, Әхәт абый, сез гел хәрәкәттә, сезне төрле кафеларда, концертларда, төрле урыннарда биеп йөргәнегезне күрергә була. Әйтегез әле, сезгә ничә яшь? Сез менә үзегезнең хәрәкәтчәнлегегез белән күп яшьләрне кызыктырасыз. Яшәлмим.
86 гына тулды бит. Биебез, безнең шигыребез шундый инде, бирегә булсын. Сезгә алдагы көндә дә ныклы сәламәтлек һәм озын гомерләр телибез. Менә безгә шундый җор телле, гел хәрәкәтчән, тормышны яратучан бабайлар, әбиләр һәрвакыт кирәк. Рәхмәт, бик зур рәхмәт. Йөз яшь җиткәч, Алла бирсә, обязательно сезне чакырабыз да, биебез дә, җырлыйбыз. Тиздән Укытучылар көне якынлаша. Мин үзем дә педагог буларак, барлык Тукай районында эшләүче, шәһәребездә эшләүче бөтен педагогларны бәйрәмнәре белән тәбрик итәм. Саулык, сәламәтлек телим. Илсөя, кичә-көндез мин сиңа бик озак шалтыраттым, алмадың. Нинди эшләр белән йөрдең син? Кая, ишетерлек идеммени соң мин анда? Күрдем синең звонокны, ләкин соң иде инде, яткансыңдыр дип уйладым. Син бит иртә торасың. Син мине эзләгәндә, тимерче белән идем. Өебездәге декор өчен тимердән роза чәчәге ясатып йөрдем. Шундый матур булды. Үсмер чакта өйрәнгән шөгыль гомергә дә онытылмый икән ул. Тимерче Владимир да шундыйлардан. Аның әтисе гомере буе данлыклы тимерче булган. Аннан күреп, абыйсы да корыч тимерләрен үз кубызына биеткән. Ниһаять, алачыкта, кече малайның да ут ялкынында йөзләрен кызартып, кайнар тимер кисәкләренә пешә-пешә әйберләр ясап карау теләге туа. Нәсел һөнәре шулай буыннар чылбыры аша бүген дә дәвам итә. Байтак юл үтелгән, күңелдән генә горурланырлык шактый эшләр майтарылган. Аның оста куллары, кайнар утта кызып, камырга әйләнгән измәдән дога, капка бизәкләре, мунча өчен кирәк-яраклар, өстәл, ишек күгәне яки кирәкле башка әйберләрне коя да куя. Ихластан, бөтен нечкәлекләрен белеп эшли Владимир Еремин. Әтисе остазы үрнәгендә эшкә чын күңелен бирә белә. Үсмер чактан эшләп үсү, тормыш юлында һәрвакыт ярап куя аңа. Минем бөтен эшем, хезмәтем, нинди дә булса файда китерү, кемгә дә булса ярдәм итү, ди ул. Яшәү мәгънәсенең асылын шул тәшкил итә. Кеше эшләмәгән эшне эшләргә кирәк миңа. Яңалык тапмаган, үземә ачыш ясамаган бер генә көнем дә юк, ди ул. хезмәттә чыныккан, тумыштан тимерче малае беркайчан да үзенең яшәү рәвешенә каршы килә алмый шул. Менә бүген дә ул минем үтенечне кире какмады. Бүгенге роза чәчәгем беренчесе түгел һәм соңгысы да булмас, дип белдерде. Җиңел генә күренгән роза чәчәген ясау өчен дә шактый вакыт китте. Дөресрәге, төгәл ике сәгать. Иң элек кайнар мичтә эретелгән тимер кисәгеннән чәчәк таҗлары ясау һәм аларны вакытында бөгеп бару таләп ителсә, аннан соң шактый вакыт яфраклар өчен тырышырга туры килде. 1300 градуска буйсынган тимер кисәгеннән әллә нәрсәләр майтарырга була икән. Бары тик фантазияң генә җитсен. Сиплисе дә җилисе дигән шикелле таҗларны һәм яфракларны беркетәсе генә калды. Матур итеп буяп та куйсак, мәңгелек роза чәчәге әзер.
Карале медальләре. Ой, бигрәк пар килгән нервлар аймы, шундый матур. Илсөя, мине өеңә син кайчан кунакка чакырасың инде? Инде аш бүлмәңә ремонтны кайчан ясап бетердең? Әллә нәрсәләр майтаргансыңдыр әле анда. Яңа бер төрле стиль күреп кайттым әле, Гөлия. Әллә йокы бүлмәсенә шуны кулланасы инде? Драпировка стиле дип атала. Күрәм, синең монда эш кайный, гел үзгәртеп бетергәнсең өеңне, әйме? Минем өем кешенекенә ошамасын, ул заманча да, матур да. Шуңа күрә драпировка сайладык. Фотообойларда ялганган өлешләр кала, а драпировкада инде ул шовлар күренми, стенаның кимчекләре булса, алар күренми, чөнки ул каплана. Э, Тип-тигез була. Ә Һәм рәсеме дә матур. Э, Безнең түшәмне дә шундый төстә ясарга сайладык, шоколад төстә. Э, Түшәм караңгы булса, стеналар киңләп күренә. Ә бу безнең нинди стильдә ясалган? Э, Бу драпировка романский стильдә ясалган. Э, Замок романский стиль, готический, готика дигән э, стиль. Менә шушы синең тулы стенаны гына Тукыма белән каплау, ягъни драпировка дибез бит инде, әйме? Күпме бәягә төште?
Бу стена драпировка белән каплау 40 меңгә төште. Әйдә мин сиңа декоративный полимерный идән күрсәтәм, ул заманча, кешеләрдә андый әле юк. Менә мин шундый Идән заказать иттем, күптән интернеттан да карадым инде. Үзем рәсемне сайладым. Шундый ташлар, ул чын кебек, кайвакытта басырга да куркасың. Диңгез дә яратам. Минем кухняда как раз диңгез ясалган. Шундый водопадлар бар, буранда ташлар да бар. Безнең Бер стильдә инде, тегендә дә безнең драпировка готический стиль, таштан ясалган замок. Һәм монда да элементларны кулландык. Әйт әле, ә менә бу идәнне ничек ясыйлар соң? Монда нәрсәләр кулланалар? Пленкамы бу, фотобоймы бу? Ничек ясалган бу? Пыялам моның өслеге. Башта рәсем сайлана, дизайнерлар белән бергә интернеттан карап сайладык. Рәсем пленкага төшерәбез. Идән өстелеге яхшырап Чистартыла. Аннары пленканы идәнгә җәябез һәм аның өстенә полимер сыеклык җәелә. Полимер сыеклыкны җәйгәндә бернинди һавалар калырга тиеш түгел. Моны бары тик осталар гына эшләргә тиеш. Белгән кешеләр, профессионаллар. Лияна менә без монда хәзер аның өстендә аяк киеме белән йөрибез. Ул ватылып китмиме соң, ярылмыймы? Ул мәсьәләдә ничек? Ул ярылмый, ләкин барыбер өйдә аяк киеме белән йөрмибез бит инде. Ул Пыяла кебек инде, ком белән нитсән, өслеге сыдырыла. Матур бит Илсөя, әйме? Әйе. Ул чын кебек, таш оста да кебек, өскәрәк чыгарып тора шикелле. Күләме бар, әйме?
Күләме бар, әйе.
Әйдә, мин сиңа тарттырылган печәннәрне дә күрсәтәм. Аш бүлмәсендә. Әйдә. Хәзерге вакытта тартып китерүчән түшәмнәр турында белмәгән кешене табу бик кыен. Бу түшәмнәр 50 ел элек Швециядә барлыкка килде һәм бик тиз арада бөтен дөньяны яулап алды. Бу түшәмнәр хәзерге вакытта иң яхшы вариант түшәмдә булган кимчелекләрне яшерү өчен. Эстетик күренешне озаграк саклыйлар. Урнаштыргач, тигез эслек барлыкка килә. Бөтен пространствоны каплаган түшәм астында коммуникацияләрне дә яшереп калдырырга була. Пленка ПВХ түшәмнәргә караганда тукыма 15-20 тапкыр ныграк. Ул сулый, суны үткәрми. Тукыма ныклы материал.

Тартып китерү өчен түшәмнәр бик тиз урнаштырыла. Бәя нәрсәдән тора? Яхшы материалдан һәм профессионал эшләүчеләрдән хасил була. Лиана, бокс белән шөгыльләнәсең мәллә? Бу сиңа шуның өчендер инде, әйме? Бу каретный стяжка дип атала. Ул да минем

Менә монда өстәл белән компьютер куям. Минем бу эш зонасы була. Монда гардеробный инде, шкаф. Кием салым. Кием салырга. Хатын кызның киеме күп иннән. Әйе, әлбәттә. Хәзер әле монда ремонт кына бара, әле эшләп ясалып бетмәгән. Ләкин фотолардан карый аласың, минем монда уже дизайн проект ясалган. Монда күренә.
Матур шул. Төсләрен үзең сайладыңмы? Төсләрен әйе. Кызыл һәм зәңгәрәйме? Әйе. Яшәргә язсын.
Сау сәламәт булып, куанычын күреп өендә. Ясап бетергәч чәй чакырырмын әле.